Example, Ka ban kpalim ka bɛ saai. Dini so bi mali datari zaŋ bahi o zuɣu ka o kani maa, di bi ʒim ni yi ku mali datari shee ka so kpi. Aai, bɛ ni tooi mali datari ka niriba ata maa zaa ka bɛ beni. Ŋmahinli, N chaŋ Ankara nti nya paɣa niŋdi kuri ka mini o be nimaani ka ti mali takuriti kuli ti bukaatanima ka ti niŋ daliri ka o kuli o ya. Ka niŋ daliri, ka n-ti zo gba gɔŋ kpabi ya polo nti nya o niŋ o kuli. O mi ni nti zo ba ya. Nti zo gba mi ni n-gba na mi mi o. Ka nti zaŋ o n-kpe o ya la hal nti bo m biɛhi ankara polo ka o ni nti zo pula paɣa. Ka n ti kuna ka di nya ŋuna. Ka m bi sɔɣili ka yihi po n yɛlimaŋli lala paɣa maa n-gba mi ni o na mi m biɛhi ankara. Ninkura ayi n-gbaai la ti mini paɣa maa n-kpe duu nti mali daɣitari maa. Ka ti niriba ata maa ni paɣa maa ka ti kuli be yili maa ka o kuli dɔɣi hal nti kuri o nti kpe ka yɛtɔɣ shɛli kani. Binshɛɣu din piriti bi nyɛ jaanbɔŋ, dimsuɣilo, a yi kari baŋsim yiya ni a kari baŋsim, dimsuɣilo. Naawuni ni o tumo zuɣu n nyɛ datari ni ku niriba m-paai niriba ata. Hal man ŋun yɛri o datari na mi varisi maa, di zuɣu m mila ni yɛri yɛtɔɣ shɛli maa. Man ŋun yɛri ŋɔ datari na mi varisi maa, m mabisi o na ku beni o na ku be o nyɛvuli ni o na bi kpi. O mini o bapira n-laɣim paɣa ka laɣim be yili ni. Ka paɣa piɛlli ŋɔ gbaai lari timdi bia ŋɔ maa bini boli sheli ni gonorrhea ŋɔ din kuli zori kopiɛgu la di kuli nyɛ shem yi baŋ ni bori shem maa n yerimi ka o da tim kam welengi ka o chibi sheri kam welengi ka di kuli zorimi naawuni zuɣu ba ka o yeti tariga ka a zaŋ a nuu gohi n zo a yoli ŋɔ ka ku tooi tuuli ka yoli maa pali di yiɣisimi ka di kuli pirihina n ti pili o tooni ŋɔ n yerimi n zo a daa zom. o daa zaŋlim n-zo ka ti yihili polo ni ka ninkura naan pali laɣim ban mali datari maa ka tim ka n zo Arabo ka doro maa ka di naai ni yɛri maa hal ni zuɣu bɛ zaa ni be bɛ nyɛvili ni ka na ku be dundoli yiŋga puuni. Doli zuɣu dimiya suɣulo datari di nyɛla din beni ka mali shɛhranima ka ni tooi approve ni yɛlitɔɣa shɛli maa. Hɛɛn, datari ti daa ti chaŋ Joa n na mini pun yɛlli n-labi yɛlli n-labi yɛlli ka ti puuni yino ti daa chaŋmi nti paai shɛba bɛ niriba anahi ka ti gba niriba ata chaŋ ti paai ka ti zaa be yili yiŋga. Ashee ti puuni yino mini bɛ puuni yino laɣim la paɣa ti niŋ bɛ mi. Yɛlimaŋli tira bi laɣim kɔri pu yiŋga. Ninvuɣ yino puri ka tira kɔri, amaa ka lee nyɛ pu kɔŋkɔba. Bɛ ku yɛn gbaŋ ha ka taba gba yi na. A farim pileesi ka tira chaŋ. A farim pileesi tin shɛli beni ka bɛ booni li Foolefoole. A chani Dunko kurum. Lala tiŋ maa ka a yɛn paai bia foo ka naan chaŋ lala nini polo Foolefoole. A yi paai nimaani, tin shɛli bela di wulinluhi ni ka bɛ booni li Foosu. Lala Foosu maa ka tira be n-kɔri paai. Ka lala ti mabia maa ka doro ti to ka o nani mi ka ti daa maana ka saa mira ka o naba mi daa kuli limmi din sɔri ti maa ka di kuli tonto ka di kuli niŋniŋ ti nyin ŋɔ ka di zaŋ niŋ doro n-zo maa ŋɔ zuɣu. ka ti ni yi biɛɣu ka alaafee ka ti ni chɛ o ka chaŋ puuni n kuna di same ti tɔbɔŋ doro maa so doro maa kuli pahirimi ka bi puuni yino ti boli ma yɛlkpaŋ ti a ee yi doo maa yi bi yuun o ninni di ŋmanila o mini ti doo ŋɔ laɣim la paɣibu ka m bɔhi ŋuni ka o yɛli ah ka m bolila ti mabia ti bɔhi ka o ni ee ni yɛlimaŋli n-nyɛli mi ka ba pii bi yɛli ai puuni ka ti chaŋ ka o ti yɛlima ŋɔ di daa niŋ ka bi zaŋ bindira ti zaa ni laɣina ti yinga gbuni ti di ti di na ka sokam yiɣisi chaŋ o puuni ti lan gbangi o yaha ti yi kuli yaŋa ti zaa ni laɣim diri luɣ yini ka laɣim ni gbɛri du yinga Naawuni zuɣu doro maa ni tooi zɔya biɛɣu yi ku neei doro maa pahirimi ti ni yi puuni kuna hali baabili yiɣisi o chɛndi nyɛla tuun ku tooi chaŋ Ka n ti yɛli m ba yaa, M ba, a nyɛ doro maa ni chani shɛm maa yaa? Ti yɛn kpɛmi ti yɛ yiŋɔ lani maa ka o ti ti liɣiri shɛli ka nyɛ sili zaŋ li labi yiŋa. Ankara mi ka ti daa yɛn chaŋ li, ka m ba yɛli ni, Aai, ni ŋun bi chani shɛli nyɛ o bi chani shɛli. Maa yaa mi bi chani shɛli a kpi yiŋɔ, ti ni ku tooi sɔɣ a. a yi kuli ni kuli nyin kuli ma, ka bɛ daa kana ti pahi n zuɣu, ka ti yɛli nyaŋɔ, ka ti chaŋ ti yɛli Nuhu alana ka o ti ti liɣiri, ka ti yi biɛɣu n zaŋ o du palli, ka o ti kpe loori n chaŋ ti duna n ko kuɣu. Naawuni ni o ti ŋɔ zuɣu ni ni lo no shɛli ŋɔ. O ni daa paagi Ankara kinkpaandaani, ka ti kooli yooi paana ni iin. Yi o biɛrim ka ti ni o kulina, bee ni o yi yi biɛra, ni o ni kana ni o ni kuli ni o biɛra, Naawuni zuɣu ka o paai kinkpaan daana ka o biɛra. Ni yɛra ŋɔ, o mi ŋun daa laɣim paɣa maa, o biɛni. Ni yɛri so ŋɔ, o gba zaa biɛni. M ba, o gba zaa kuli nyɛla ŋun biɛni. M ba be luɣili kam ka wuna ŋmɛri ni kuɣu na. Ŋɔ nyini leei chiyaama tiŋ bia. A nya yi o. Di zuɣu datariga ŋɔ man nyɛla man nyɛla man nyɛla gari bushɛm din ku di shɛba. Ti ba pirisi o gba na be o nyɛvili ni. O mini o tizo ka daa kana la ni yɛliŋ o ba daa yɛlila noli o kuli be hali ni zuŋɔ na kuli be biɛhigu n-kuli chani lam lam. O ba daa kuhirila nintaŋ ka o ku ku o tizo a wuntaŋ ni o lu a. Hey yan ba nima, wumma, yiya di chaɣisili ni yuhi ka a pii binsom niŋ a noli ni, ka nyaɣisim sa ti yi polo, ka yɛn ku lan wumdi nyaɣisim. Binshɛɣu kam zaa din nyɛ nyɛvili pɔhi di bi teesiri ni a nya nya, din tum bee di ku tum, ti lo n-dii tum nyimbile m-beni. Ŋmanwula mi la ŋun gari ma ni gari so ŋɔ Naawuni mi o.